Megado wezã na wò va eve gbã nusrɔ̃ƒe Yawe Mawu kple ƒome gbã ƒe wɔna ye me. Wɔna ye nye wɔna yi ke Yawe Mawu da ɖe eh, dzime nu yi ke nye nye hã tɔnye wɔƒee le míedegbe ʋegbee ƒe dziyiyi ŋuti kple ƒe kelili ŋuti abe sɔhɛ ene eye míegasrɔ̃ nu hã kɔ ku ɖe Yawe Mawu kple ƒome gbã yi ke nye srɔ̃ɖeɖe ƒe nusɔsrɔ̃wo womenya ƒe dzidzedzea, yeme ƒe dzidzedze. Ke ʋeyiʋi ke mi srɔ̃ nu kɔ ku ɖe ƒe geɖe ŋuti ya miaɖe ŋkɔ nɛ. Ʋeyiʋi ke mia srɔ̃ nu aku ɖe esrɔ̃ɖeɖe nyawo ŋuti ya mia aɖe ŋkɔ nɛ. Ke le ʋeyiʋi etɔ̃ ma mia srɔ̃ nu aku ɖe mi degbe ƒe gbie ƒe akpa aɖe ŋuti. Ŋkɔ nye nye LMN esegbe. Nye dodoeʋegbe, nye gbɔgbɔme kple kodzogbe ƒe dzeside, nye kple wɔnyela dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ, nye ŋutikɔkɔe, nye bubu kple nye dodo ɖe dzi, mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Tanya le ɣeyiɣie me ye nye enyagbe aɖewo yoo mitrɔna wo ta gbo yiwo ke nye mídegbe ŋe bie. Enyia ma ɖe hatsotso eve. Gbãtɔ ye nye mídegbie ɖewo mazamaza ɖe teƒe alo mazamaza nyui ke bub evelia nye gbetagbewo ɖe tsɔ kɔ tsaka mídegbie le edo ʋi zi geɖe edo ʋi ye. Ɖewo hã nya le dzedze hã le eŋɔŋlɔ eŋɔŋlɔ me hã yi ɖake edo ʋi. Míagalé ŋku ɖe eyi ke nye gbeta tɔ ŋuti. Gake ʋeyiʋi me hã ye nye ʋegbee ŋutɔ ƒe nyati aɖewo ƒe nyagbe aɖewo yiwo ame gbogbo tɔ mezãna nyui o. Míesrɔ̃ eɖewo va yi. Ke le ʋeyiʋi etɔ̃ mee nye koko yi ke nye ta koko kple ɖa koko. Míalé ŋku ɖe nyati eve ye ŋuti. ne wobe woko nanea, mexɔe se be ànya, ne mènya oa, egɔme ye nye be woɖe ayi, woɖe agbalẽ ɖa ɖe enuɔ ŋutɔ ŋuti, si be woko nuɔ la, ta ànya ne wobe woko lã aɖe, wowu lã aɖe ye woko lãa, mexɔe se be. ase gɔme alo ne mese gɔme o egɔme nye be ke wowu lã vɔ la, woɖe agbalẽ le lã ŋuti. Eƒe ɖee ma wotsɔna kɔ na fena ŋu ƒoƒo, atitameŋu yoo kple bubuawo. Ta woko lã ye nye ma hafi be woɖe ayi ɖa le eŋuti. Ta enu ye ŋuti mele be míalé ŋku ɖo enye zigidi ame aɖewo zãna enyagbee kɔ ɖo na enyagbe bubu aɖe teƒe. Ne woyi yɛ ɖe ge ɖa le etaa dzia, ne wo yɛ ɖa ɖe ge ɖa le etaa dzia, wogblɔna be yewo yɛ alo yi yɛ eɖa agblɔ be yi yɛ takoƒe. Menema o, edze be nɔ edze be wòanye yi yɛ ɖakoƒe. elabe ɖe le mí srɔ̃ vɛ be eta alo ne woko nane alo woko nane vɛ be woɖe ayi ɖe ŋuti woɖe agbalẽ le ŋutia ŋui gbalẽ ŋuti gbalẽ woɖe ɖe ŋutia ne be yeyɛ eta koƒa fie be eta la elã yi ke le ŋuti yi ke nye ayie le ŋutia eyia va bɔbɔ nɔ anyi ne woakoe woakɔ yia alo nu la hɛ akoe ɖa le ŋuti aɖe agbalẽ ɖa le ŋuti. gake mexɔ se be mene nenema wɔ ge ye o. Ke nu ye boɖe ge wo yie ɖa yi ke yie wɔwɔ ga mi yie wɔwɔ ge ye nye eɖa na wo va ɖe ɖa la ɖa le eta la ŋuti na wa ɖe ɖa ɖe ɖa ta efia be edze be ƒegbe ŋutɔ nɔ anye yeye eɖa koƒe eɖa la koƒe ye ame aɖewo gblɔna be yeye ɖa fia ƒe. Ne eyɔ ɖa be ye koƒe yeye alo ye fiẽƒe yeye la, edzɔ. Gake ne be ye etafiaƒe la, efia be woyie eta la, eta ŋutɔ la, woyie tu ge kpli nyuie, aɖi vevesese kple etɔwo le eme va ge. Yi ke me nenema ye o. Eye ne be yeye etakoƒe hã nenema ye. Ta nyagbee ŋutɔ ye nye, yeye ɖakoƒe, eɖawo koa, womekoa ta o. ne be yeva ko ta alo yeyi takoƒe la, egblɔ nya gã bubu nɔvi, míede gbe ŋe gie nye kie. Ale wogblɔa, edze be míadzɔ wo ta míaxɔe de eme. Míede gbe ne míme ame aɖe le fie nue nusɔsrɔ̃ ye aleo ƒe nuvia meɖi nu le egbɔ o. Eye ne ebe yeyi ɖakoƒe kpli ye ta koƒe hã ɖee eyi ŋutɔ enya nu yɔ ge ne yeyi gã menye yewo ta la koƒe woyi o ao ao ao ao ne nɔviwò aɖe do gbetagbe ye mesɔ vevietɔ english gbe ye mesɔ wa me me me xɔe se be ese be amewo konɛ ɖomahi wò ŋutɔ hã konɛ egbe bubu yi ke ne wòwɔ vɔ da le edodo me alo ŋɔŋlɔ me ye boe le vevie wu be ne wòwɔ vɔ da le ŋutɔ wode gbe me ao ta míalé ŋku ɖe numa ŋuti le enya ye nu ta alo le enya ye nua, eya ta edze be ne nàse gɔme be teƒe ye wokoɔ ɖa le. Edze be míate ŋu agblɔ be eɖakoƒe menye takoƒe o. Ame yi ke le dɔ ma wɔm maa, menye takola wònye o, ɖakola wònye. ta ne yeyia agblɔ be yeyie ɖakoƒe menye takoƒe o, yeyie ɖafiaƒe menye tafiaƒe o. Fiyeviwo, na ne viwo ne woake ɖe ŋutiwò aƒemetɔwo ake ɖe mia ŋuti. Míatrɔ asi ɖe mía dede ŋuti ne míazã nyuietɔ eye míazẽ le eteƒe. Womekua ta o, eɖae wokua.

eɖa ye wokona. Wonye be míegazã gbe vovovowo míazã wo gake ne gbeta gbe dzaa be yeazã la zã ye le dzaa na woanya be gbeta gbe dzaa zãm ele. Ne míede dzie be yele dodo la doe ne ŋuti ne wòakɔ. Akpe na wò le egomekpɔkpɔ le ɣeyiɣi hatɔ me ta. Ŋkɔnye nye LMN. Ese gbe. Nye degbe ʋe gbe. Nye gbɔgbɔ me kple kodzogbe ƒe dzesi de. Nye kple wò nye la dome ƒe kaƒodzesi gbãtɔ. Nye ŋutikɔkɔe. Nye bubu kple nye dodo ɖe dzi. Mada ɖe dzi ahazãe ɖaa. Meɖe ku ma míɔ dedie mía mía dedie ne wòayi. Ta mɛ na ame bubuwo hã. Ayi ɖe YouTube. Asubscribe. yi ke nye be ne nɔƒe nage ɖe mía me tasi ɖe nɔ dzi ne facebook yɔ la ne nadze nye yome yi ke english me be follow name yi ke nye share akpe míede gbe ʋe die nye kple wò míawɔe ne wòanyo